Amma maartiin bayyanattee jirti. Halliin isiin fiddu hin jirtu. Halliin maartiin fiddu hin jiru miti. Takka maartiis fuune isii fi duwaadees adda baafne akka isaan lamee walumaa hin agarre goone maartiis karaarraa meessu qabna. Tanna bira teessoo miidhageessi. Akkasuma.
Ee maali?

halliin tee tana. Ilmaan keeni. Ijoollee tiyya as naa fidi irratti beelaaweetiin irratti rakkadhee irratti dhumee irra dhukkubsadhee ilaa aduu hanga irraa ilmaan kana irratti hayaanni kiyya na dammarame dirqama an ilmaan kiyya irratti hayaanni kiyya na dammarame hayaanni keetii fi hajuwaadeen irra caalaa dammaramu qaba. Ayinam akkamitti An haa dammaramu Yoo.
kamiya. Kophaa teessin dammaru obboleessa kee kan ganaa hayaata isaa eeggatu sanillee dammaruun qaba kan ganaa fuudhu.

Ilmoo tiyya dhaba akkamittiin jiraadha ilaa aduu arraa hangana buluudhaaf adhegaa hin ciisee hin bulle. Lubbuun asitti naa dhufteetiin jira. Ilmaan kiyya bara huccuu fi ilmaan kiyya ol hin fuudhe ani hin beeku. Caalaan sabbaana taate. Ani hin beeku caalaa ilmoon abbaa kiyyomti Caalaa, haadhaa caalaa. kiyyomti abdi. Maal Sababa ta'a? Ilmoon keeti. haadhaa kiyyomti.
Sababa keeti. Ati abbaan kee haadha il- fu- furmaateen adaanaa ilmaanii banachuu deemti. Ilmaan kiyya irratti adaanaa ilmaanii hin banattu.

Rabbii jii obboleettii tiyya naa gadhiisii waan barbaaddu narraa xalabadhu je xalabaanni ni isarraa xalabadhu obboleessi kee caalaa fi furmaatee haa ajjeesu. Akkana.
Akkana caalaa Ajjeefnaa ati ni baata sirraa. caalaa fi furmaatee obboleessi kee ajjeefnaan ani kaayoon tiyya naa guutamte. Akkam jettaa? Anis dhaggeeffadhu.
Abdi kattaan kun bareedu qaba. Kattaan bareedu. Kattaan bareedu.
Kattaa ajaa'ibaa. Kattaa bareedu.
Obboleessi kee gus Hidha seena jechuun eenyu hidha mootummaa hidha jechuun lubbuu namaa baasee baleessi kee lubbuu nama lamaa baasuu Lubbuu jechuun nama. ilmaan geelee tiyyaatis haadhaaf galan Eh. ilmaan kiyyaas naaf galan Akkan. juwaadee dhagguus kophaasaa Ati kamaraa duuba taashaa shaadaan ramadee. baata. Jawaan Ani deemee hoo.
sana beektaa miti. Nama bar ilmaan. Ani harka kiyyaan hin ajjeefnee barre. Yoo nan harka kiyyaan hin ajjeeseen ani najaa hin baane. Ani obboleessa ka'e bollaalchisee Inni yoo misi dubbisuun isaa. obboleessa ka'e daa'u dubbise. Guyyaa kalee obboleessi keetii kan fiidiyoo wajji marre tilfoonaan na bilbileeti fiidiyoo inni sachii narraa waraabuu jira inni kan inni narraa waraabuu sanaan quba hin qabne nasee Mm. ani immoo niin beeka akka inni fiidiyoo narraa waraabuu jiru. Yoo gowwaati harree loon jalla. Eh, Narraa waraabuu jiru niin beeka ana siin fiidiyoo fiidiyoo maraa haasa'uu jira fiidiyoo san maaliif hin gadhiise

Qashollee si hadoochiftu. Ta obboleessa keetiitiif akkanatti hadooddaa. Juwaa ta'eef akkamitti hadooduu dhabde ati? Ha? Ilma Obboleessa isaanii kee ilmaan akkam nama godhu taa'u godhan. eegigaa akka ashaangullitti ittiin bira taphachuu jira obboleessa kee waaliin isarra Laafi dalagu jira. mi'een qabatin obboleessa. Obboleessi kee caalaa fi furmaatee ajjeefnaan

Wallah abbaa feedhe taatanii juwaadee rakkoo tana keessaa baasaati ilmaan isaa san bira deebisaa ifi dullatti afaan carqaa san biratti furmaatee juwaadee nutii sii jira nutii sii jira jajjabaadhu abdiin murii jettaniin arramee namni anaatu ana jihaa furmaatee juwaadee rakkoo tana keessaa baasu maaliif hin dhaladhee jira juwaadeen addunyaa kanarratti.

Mana abdii cinaan dhaabbadhaa akka basaasni nu dhufu jiru kanatti ati hajattu taate furmaate irratti ilkeerti nyaadde.
Sammuu teeti dawaafni goraa fi isii akka daree jiru ta'uun godha jechuudha. Tamam.